O rĩngĩ twacoka, ũmũthĩ ndĩrenda twĩcirie ũhoro wa mũtumia. Tũranie atĩrĩrĩ, mũtumia rĩ, nũũ? Na mũngeretha augire atĩrĩrĩ, who is a woman? Na nĩ ndĩrenda tũtongorio nĩ ibuku itheru rĩa Ngai. Ndĩrenda tũingĩre thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria igĩrĩ tũthiĩ hau mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe Twathoma mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe tũcoke tũthiĩ mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ twĩ hamwe nginya hau. Rĩu rĩ, ndĩrenda tũmanye atĩrĩrĩ, ibuku rĩa Ngai riugĩte atĩa ũhoro wa mũtumia? Nĩgetha na ithuĩ tũcoke twĩrane atĩrĩrĩ, mũtumia nũ? Ibuku rĩa Ngai riugĩte atĩrĩrĩ hau, Nake Ngai agĩtũma mũndũ ũcio, mũndũ ũcio nĩ ũrĩkũ? Mũndũ mũrũme anyitwo nĩ toro mũnene agĩkoma, agĩcoka akĩmũruta rũbaru, agĩcoka hau arutire rũbaru rũbaru rũu rĩ, agĩcokania nyama. Ngai agĩcoka akĩoya rũbaru rũrĩa akĩrũkũmbania akĩrũtua mũtumia hĩndĩ ĩyo mũtumia ũcio akũmbanagio rĩ ndĩrenda twĩrane atĩrĩrĩ eroreri hĩndĩ ĩrĩa ngai acutire rũbaru rũu rĩ akĩrũkombania rĩ rũbaru rũu nĩ ngwenda twĩtĩkanĩria atĩrĩrĩ rwarĩ nyama yaumĩte nyama-inĩ cia mũthuri koguo rũbaru rũrũ rwarĩ muoyo na rĩrĩa arũrutire-rĩ, rũbaru rũu rwarĩ na thakame. Koguo thakame ya mũtumia nĩ yahutirie moko ma Ngai. Ngai akĩũmba mũtumia ũcio-rĩ, thakame ya mũtumia-rĩ, nĩ yahutĩtie moko ma Ngai. na thakame ĩno yarĩ na mĩkiha, nyama ĩno yarĩ na mĩkiha, nyama ĩno yarĩ na kira kĩndũ, yarĩ na muoyo, tondũ tũtiiguaga handũ mũtumia acokire kũhuhĩrĩrio mĩrukĩ ta ũrĩa mũthuri ahuhĩrĩirio rĩrĩa athondekirwo. Koguo Ngai aruta nyama ĩno-rĩ, yarĩ na hinya nginya wa kũhihia, yarĩ na hinya wa gũthondekwo. Koguo Ngai rĩ, eraga guoko enda nyama ĩno ĩthondeke guoko rĩ, ĩgathondeka guoko kũrĩ muoyo, yathondeka kũgũrũ rĩ, ĩgathondeka kũgũrũ kũrainaina, akorwo nĩ na thutha wa mũtumia rĩ, ũgathondeka thutha ũrainaina. Hallelujah! Na koguo mũtumia rĩ, arĩ kĩndũ kĩrĩ muoyo, Koguo angorwo nĩ ritho rĩaumagara rĩ ritho igima, haleluya, angorwo nĩ makai-rĩ, maumagĩra makĩinainaga. Nĩkĩo wonaga angorwo nĩ ciero cia mũtumia, ikoragwo irĩ kĩndũ kĩrainaina wega. Angorwo nĩ mwĩrĩ wake-rĩ, ũkoragwo wĩna special special ũkoragwo ũrĩ very very special kĩndũ surprising ngai athondekire surprise na koguo nĩkĩo wonaga mũtumia wothe akĩhĩtũka nĩ agĩaga moto agĩaga nginya atumia wenzake marĩkia kũmwona na nĩkĩo atumia rĩ thakame ya mũtumia ĩkoragwo moko-inĩ ma ngai nginya ũmũthĩ na nĩkĩo mũtumia ũyũ ngwenda gũkwĩra atĩ atĩrĩrĩ, ũrabatara o ũrĩa ũngĩthiĩ mbere ya Ngai, nĩ tondũ agũcũthĩrĩria rĩrĩa ũramwarĩria, onaga thakame yaku moko-inĩ make. Hallelujah. Ta rekei twĩcirie atĩrĩrĩ, nĩ kĩĩ gĩkĩ Ngai ombire? Nĩ kĩĩ gĩkĩ Ngai agathĩkanirie kuuma rũbaru-inĩ rũrũ? Ndĩrenda gũkwĩra ũmũthĩ, ndĩrenda tuoye example, woe mũndũrũme ekĩre kĩnyatha. Nawe we mũtumia kana mũirĩtu ekĩre kĩnyatha, ũmaumĩrie taũni ya kwanyu mekĩrĩte tũnyatha tũkuhĩ. Ndĩrenda gũkwĩra mũndũrũme agũthiũrũrũka taũni yothe na gũtirĩ mũndũ ũgũthĩna hakiri nĩ tondũ wake. No ngũkwĩra mũtumia ndangĩkinya makinya maigana ũna nginya atumia wenzake makuga hĩ! Kaĩ ũcio, nĩwona ciana icio ciake. Nĩwona mwĩrĩ ũcio wake arohĩtania acemanie nginya na arũme. Makũrũgama nginya arĩa akũrũ mũno mambĩrĩrie gũthĩna, mambĩrĩrie kuga he, korwo nĩ rĩrĩa ndarĩ mwĩthĩ, ha, ũcio angĩanjĩtĩkĩra no narĩu ndingĩgakorwo mĩgima nĩ kĩrĩa ngai ombire mũtumia ombirwo arĩ kĩndũ kĩa magegania kĩndũ kĩega na thakame ya ngai ona ũmũthĩ ũyũ mũtumia wathiĩ mbere ya ngai kũrabatara ũrĩa ũthiaga mbere ya ngai we wonekaga harĩ ngai hingo ciothe bwana asifiwe sana ngai atũteithie Andũ nĩ wega tũrĩthiaga mbere ya Ngai, tondũ thakame itũ atumia ĩ moko-inĩ ma Ngai, ĩ moko-inĩ ma Ngai, ĩ moko-inĩ ma Ngai. Nĩkĩo Ngai atwĩciragia, nĩkĩo ona wĩra ũrĩa mũritũ ũkoragwo moko-inĩ maitũ. Ngai atũrora, aririkana thakame ĩrĩa yaitĩkĩire moko make agĩtũmba. nĩ atũhonokagia maũndũ-inĩ maingĩ atumia, rekei twĩmenye. Na ihinda rĩrĩ nĩ ngũhoya mũtumia o wothe ũremena etĩkĩre kwĩyenda, tondũ thakame ya mbere ĩrĩa yaitĩkĩire Ngai moko-inĩ make yarĩ ya mũtumia. Hallelujah! Ngai atũteithie kwĩmenya na tũcoke tũmenye mũtumia nĩ kĩhonia. ti wega for the first time rita rĩa mbere thĩinĩ wa bibilia ngai kũhũthĩra kiugo ti wega nĩ akĩũmba akĩũmba mũtumia nĩrĩa ahũthĩrire kiugo ti wega ngai atũteithie na hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ tũgathoma tũmenye kiugo gĩkĩ ngai ahũthĩrire ti wega rĩ nĩ acaririe kĩhonia na acaririe kĩhonia na njĩra ĩrĩkũ? Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ tũgathoma ũhoro ũcio tũcoke tũmenye atĩ mũtumia nĩ kĩganda, mũtumia nĩ kĩganda. Ngai athondekire kĩganda thĩinĩ wa mũtumia, athondekire iganda ithatũ, three in one. Iganda icio nĩ irĩkũ? ngai atũteithie nĩ tũkamenya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ngai amũrathime na amwĩke wega nĩ tũgũthiĩ na mbere thank you very much god bless you ĩĩ ndakũhoya wĩtĩkĩre kũingĩra thĩinĩ ya channel ya ũmenyo mwega, nĩ ũgũthiĩ na mbere na gũthoma maũndũ macio na kũigua maũndũ macio. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ tũgathoma ũhoro wa mũtumia nĩ kĩganda. Ngai amũrathime.